וואס זיי טוען פאר זייערע עלטערן ווען זיי באצאלן בכפלי כפליים די קינדער, זייערע קינדער וואס וועלן אויסוואקסן עלן באצאלן אזא צער בכפלי כפליים, ס'איז אזא שרעקעדיגע זאך, אז געווענליך קליינע קינדער האבן נישט קיין שכל, זיי כאפן נישט, אבער בחורים, ענדערש שוין בני דעת, שוין מחיוב במצוות, דארפסט דאך שוין וויסן, א טאטע מיט א מאמע דארף מען אכטונג געבן, מ'טאר נישט וויי טון עלטערן. בפרט אויב איינער האט עלטערע עלטערן, דארף ער נאך מער אכטונג געבן. ווי עלטער א מענטש ווערט, ווערט ער ווערט ער מער האקל, ווערט ער מער סענסיטיוו. א מענטש איז יונג, דארף מען אויך אכטונג געבן. א מענטש א מענטש איז שוין יונג, ער איז שוין פון די יונגסטע קינדער, דארף ער גאר אכטונג געבן. דארף זייער אכטונג געבן אויף טאטע און מאמע, ווי אזוי מען רעדט צו א טאטע מיט א מאמע. מען קען נישט מען קען זיך נישט אויפפירן ווי א חי' אינדערהיים.

קומסט אהיים באגריס איר, מאמע ווי איז געווען דיין טאג היינט? מאמע איך וויל דיר העלפן, דארפסט עפעס פונדרויסן? וואס קען איך דיר עפעס העלפן? ווילסט ערגעץ גיין? איך וועל קעיר נעמען פון די קינדער, איך וועל זיי לייגן, נישט זיי א צינדער אינדערהיים, ממש א, מאכט א גיהנום. א בחור קען מאכן פון די גאנצע הויז א גיהנום, און ער קען מאכן די גאנצע הויז א גן עדן. ער קומט אריין מיט זיין שמייכל, ער בארואיגט, און מען שלאגט זיך ארום, דו האסט אויסגעגאסן, איך האב אויסגעגאסן, ער לויפט צו מיט א שמאטע, ער רוימט אויף, שוין, די גאנצע פייט איז שוין אווער. אסאך מאל מען טענה'ט זיך, דו האסט, דו טראגסט אראפ די גארביטש, איך, דו האסט געמאכט, איך האב עס געמאכט. קום, נעם עס צאם, העלף ארויס, שלום על ישראל. די גרעסטע מצוה וואס מען קען טון אז מען מאכט אז מען איז מכבד טאטע מאמע, אז מען איז וואויל אינדערהיים. עס קומט פרייטאג, וואס ווילסטו זיצן ווען פינסטער ווען די צייט? גיי אהיים העלף דיין מאמע, מאמע וואס קען איך דען איינקויפן? מאמע אפשר קען איך ארויסנעמען די קינדער אביסל, קענסט דיך אראפ לייגן שלאפן אביסל? נישט זיצן אין כולל ווען האסט נישט וואס צו טון, און בטלה מביא לידי זימה לידי שימה, ממש מען ווערט משוגע. מען זאל מכבד זיין עלטערן, קומסט אהיים וואס איז די ערשטע ספר וואס די שרייסט? וואס איז דא פאר ספר? וואס דו פאר סאפער? לויפט אריין ווי א הונגעריגע בער, עפענט אויף אלע טעפ, וואס וואס קיין מאן דער וועסט, דו קאכסט דא? דו ווילסט קאכן? פיין, די מאמע גייט ארויס פון קאך און וואס וואס שרייט, קום אריין, באגריס איר, שמועס מיט איר, מאמע ווי איז געווען דיין טאג? ווי איז געווען? דו גייסט נישט אהיים, דו שלאפסט דא? קאל אהיים, קאל, וואס איז נישט אהיים קאלן? ס'איז דא היינט פאונס, קען מען עס אויסנוצן לקדושה, קען מען עס בקדושה, שיק איר א טעקסט, איך טראכט פון דיר, וואס איז? א מאמע וועט זיך פרייען. די בעסטע מאמע פון די וועלט ביסטו. געב יא לאמיר זעהן. דו טראכסט נאך די חתונה, גיי איך אזוי זיין אזוי העפליך צו מיין ווייב, איך גיי איר געבן אזעלכע גוטע ווערטער. קענסט דיך נישט ארויסזאגן פאר קיין געלט א גוט ווארט פון דיין מויל. פרוביר צו זאגן פאר דיין מאמע א קאמפלימענט. קענסט? פרוביר. פרוביר צו שיקן א טעקסט מעסעדזש, ווייסט מאמי, איך הער נישט אויף טראכטן פון דיר. אפשר די ערשטע מאל צו טראכטן וואו וואס איז געשען, דו האסט דאך נאך קיינמאל נישט גערעדט צו מיר, דו שעלטסט דיך נאר אויף מיר, אבער זיי צוביסלעך צו עס אננעמען, צוביסלעך צו עס אננעמען, א גוט ווארט פאר א מאמע, האט דאך אוועק געגעבן איר לעבן פאר דיר, איר לעבן האט זי אוועק געגעבן פאר דיר, מיין מאמע אהער, מיין מאמע אהין, אלט מאדישע מענטשן, זיי פארשטייען מיך נישט, און דיינע קינדער אנשרייען דיר די זעלבע זאך, מיין טאטע, א אלט מאדישע מענטש.